Кайбер чыганакларда инде кичә дә, хәтта бүген дә шундыйрак сүз йөртә башладылар. Имештер, он рассказывает, шундый рус телендә рассказывает, вот он рассказал дип. Сөйли дип инде. Әйе, әйе, менә шулай итеп комментарийлар бирә. Дөресен әйткәндә, ул бары тик безнең белән генә сөйләшә алды, әле анысы да өзек-өзек менә шул аңын югалтып, аңына килгән вакытта гына көч-хәл белән сүзләрен әйтеп безгә сөйли алды. Улның әле бер нинди башка журналистлар да бер нинди чыганаклар белән дә күрешкәне юк, шуңа күрә шундый Алтын э, сары матбугат килеп чыга инде монда. Әйе, сары матбугат килеп чыга һәм аның сарының да сарысы була инде. Әтием хәзерге көндә Мәскәүдә. Таңсылу менә шундый сорау, э, әлеге мәктәптә Э, фаҗига тагын да ныграк, көчлерәк э, киң колач алмасын өчен әтиеңнең дә өлеше кергән дип беләбез. Ни өчен дигәндә, әтиең нәкъ менә э, тавыш өлкәсендә системасын анда ныгыту, төзекләндерү эшләрен алып барган. Әйдә әле менә шуларны да сөйлә әле безгә.
Шул ишектән менгәндә аңлавымча ул күреп алган бер кызның бастыруын. Яшь кызның һәм иң беренче һөҗүм итүе шул кызга булган. Ул кыз бер бәхетле очрак белән генә котылып өлгергән аннан. Ул кайдыр читкә чапкан. Шуннан аның кемгәдер атканын күрдем ди, әтием, әтиемнең чыгып бару булган, аннан нидер эш эшләргә сораган булганнар менә шул гимназия тирәлегендә. Күреп алдым да, ә мин аны башта аңламадым ди, кем соң бу дип теге атып җибәрде дә. Инде мин аңлап алдым, теге юньлегә түгел бу ди. Мин аны туктата алырмын дип өметләндем ди җаныкаем. Шул чыга башланды да инде аңа э, каршылык күрсәтергә тырышкан ул. Шуннан үзенә каршылык күрсәтүләрен күреп инде җинаятьче атып җибәргән. Әтиемнең шул хәтере буенча, сөйләве буенча ул аңа ишек аркылы аткан дип беләбез без. аңа күп төрле э, кыйбылчыклар, шулай яраланып, аны корсагы өлешенә эләгеп, әтием егыла. Бу арада бу арада вахтада утыручы апабыз апабыз да бик тиз э, реакциясе тиз була инде, ул кнопка э, тревога кнопкасына басып өлгерә һәм өстәл астына кача дип үзе шулай сөйләде безгә. Һәм Бу арада җинаятьче үзенең коралын яңадан тегеп перезаряжать итеп, кире килеп әтинең башына да ата. Шөкер, ул аның күрмичә каладыр инде мөгаен, аткач ул алга таба юлын дәвам итә, әтиемнең э, башының кырыеннан үтеп китә. Дөресрәге ул аның башын яралый, ләкин артык тирән керми пуля. Шуның аркасында, шөкер, әтием исән инде. Менә шулайрак. Э, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, э, шушы вакыйга э, үзәгендә булган мәктәп хезмәткәре Муланур Мустафинның кызы Таңсылу белән әңгәмә Берничә ай гына әнием шушы җинаятьченең класс җитәкчесе булып тора алды. Чөнки менә аларның укытучылары китте дә, бу чыгарылыш класс иде инде 9 сыйныф дип хәтерлим, әйе. Аларның укытучылары китте дә, бу э, класс җитәкчесе калган сыйныфны әниемә бирделәр. Мгм. Бу Һәм инде шул теге- сыйныфта шушы җинаятьче дә булган. Әйе, әйе. Мгм.
Шуңа бигрәк тә бу безгә теге аңлашыла торган нәрсә түгел, чөнки әнием аны бары тик тып-тыныч, гап-гади бер Э, мәктәп укучысы бер нинди теге агрессия бер нинди начар хәлләр дә э, сизелмәгән бала иде дип әйтә инде хәзер э, интернетта менә шундый комментарийлар шаккатам әлбәттә кешедән ничек башы җитә шундый фикерләрне чыгарырга комментарийлар йөри башлады ә менә ул шул Клай җитәкчесе янына бармады микән соң? Аның белән инде шәхси сөймәве, шәхси ачуы булмады микән? Моның булуы мөмкин түгел. Моның булуы мөмкин түгел һәм ни рәвешле имештер аңа менә шул укытучының ни рәвешле имештер аңа менә шул укытучының иренә дә аткан, аңа да һөҗүм иткән дип Әтиемә бу бит шундый язмыш булгандыр инде, шул мизгелдә ишек төбендә булып әтием. Әйе. Ул менә шуңа каршы чыга алуы, бу бары тик менә шундый бер бәхетсез очраклылык дип әйтергә була. Әгәр ул анда булмаса, ул аңа тимәгән дә булыр иде, шулай бит, Әйе, кү- күзенә әйе. күренмәгән Һәм булса. гомумән мин э, инде хәзер шундый теге башта төрле уйлар бит инде фикерлисең, Кызларга тырышасың. Мин шулай дип тә уйлыйм. Менә без аны апам белән дә сөйләшеп утырдык кичә. Әгәр дә тәнәфес вакытына туры килгән булса, коточкыч була иде. Әгәр дә әтием анда булмаган булса, ул бит